Gũkĩgĩa na kũmenwo kũingĩ, ndamenwo rĩu nginya ona ndirĩ na ũteithio ingĩona, ndirĩ mũndũ ũndeithagia, ndirĩ na mwana, njikarĩte ũguo. Harĩa nginyĩte rĩu, ngĩthiĩ ũguo ngĩnyitwo nĩ gũturwo nĩ magũrũ, gũturwo nĩ magũrũ nĩ ndagũthĩtwo haha ũguo mũthuri nĩ angũthĩte haha njohero-inĩ, ngĩnyitwo nĩ gũturwo nĩ magũrũ. Kũgũrũ kũu rĩu nĩkuo gũkĩmakĩrehe thĩna kinya thaa ici haha twĩ na inyuĩ. Ndingĩhota gwĩteithia, ndingĩhota kuuma gwĩteithia, ndingĩ, ndirĩ ũndũ o na ũmwe ingĩhota kwĩĩkĩra, o na gwĩteithia ndĩĩteithagia harĩa ndĩ. Kwa hivi niko na shida sababu hata kutembea sitembei, ninakaa tu mahali moja.

Rĩu nĩkĩo ndĩrauga ingĩona mũndũ ũkũndeithia no arathimwo nĩ Ngai ona hote kwĩruta haha thiĩ ngeteithie nja tondũ ndĩteithagia harĩa ndĩ. Itangĩona mũndũ wa kũhe irio no njikarire ũguo ona tondũ ndikĩrĩ na kũrĩa ndĩhota gũthiĩ gũcaria irio na ndirĩ kũrĩa ndĩthiĩ kũhoya, rĩu nĩ mũndũ ũrĩa woka anjiguĩra tha akahe gĩa kũrĩa. Ũndũ ũcio niĩ ndĩ na thĩna mũingĩ mũno, ndiũĩ ũndũ ingĩhota kwĩĩkĩra, ndingĩhota kwĩrugĩra, ndingĩhota kwĩhũrĩra nguo. Okay, ma'am, ningependa tu kukuuliza tukiendelea. Uh, hii shida yote ilianza aje? Sababu umetuambia uko na mzee. Chanzo cha haya mambo yote

Ũguo niĩ nĩ ndĩragoca Ngai. Hau nĩho thĩna wanyambĩrĩirie. Igũrũ rĩa kwaga ciana, ndirĩ na mũteithia. Na rĩrĩa ndathĩnĩkire ũguo mũno, ngĩona nĩ njagĩrĩirwo nĩ kũgũra mwana. Ngĩgũra kahĩĩ. Mwana ũcio ndiarĩte thĩna mũingĩ mũno, tondũ ona kinya kũingatwo nĩaingatirwo mũciĩ. nĩgetha niĩ ngue. Okorwo nĩ indo iria ndacarĩtie ciothe mũthuri ũyũ nĩ oire agĩtwara gwake, okorwo nĩ mũgũnda, niĩ endirie mburoti ndarĩ nayo itekũmenya, niĩ ngĩikara ũguo. Rĩu njikarĩte ndĩ na thĩna mũingĩ, mwana ũcio ndarĩ kĩndũ angĩhota kũndeithia nakĩo, tondũ athiaga kũrĩmia, harĩa ena kĩbarũa akorwo no kĩa magana merĩ, na ena mũtumia na twana twĩrĩ. Rĩngĩ nĩ niĩ nĩ ngwaga, tondũ mũtumia ũcio nĩ akĩrĩ na ciana na nĩ wamenya mwana no kinya akĩrĩe. Rĩu aumaga kũrĩa amakomborete agĩũka kũndeithia tondũ ndirĩ na mũndũ ũngĩ ũngĩndeithia. Mwana ũyũ mamu rĩ, uli, uliweza kumpata kwa njia gani? Ni nini kilifanya ukaweza kuna ulimnunua kwa njia gani ama ulimpata kwa njia gani huyu mtoto? Mwana ũcio rĩ, eh, nĩ Ngai wanjiguĩrĩire tha, eh, hakĩgĩa mũirĩtu, mũirĩtu ũcio nĩwe wetĩkĩire kũnengera mwana ũcio, na mũirĩtu ũcio nĩ athire na agĩtwo. Mwana ithe ndagĩtigwo, no anga akĩrĩ na nyina ũngĩ? Ĩndĩ nĩ niĩ nyina wake. Mwana ũyũ rĩu nĩ ngĩgĩikara nake, ona ndarĩ amenya kana hihi nĩ kũũrwo, kana nĩ kĩĩ, kana aumire nakũ ndarĩ amenya, na ndiendaga amenye. Ona ta rĩu twĩna mũtumia wake haha. Ndingĩenda menye ũrĩa gwekire atĩa, ũrĩa gwathire. Rĩu mwana ũcio nĩ njiguaga ihoru inene mũno tondũ rĩrĩa aingatirwo mũciĩ ũyũ noguo thĩna wagĩire tondũ nĩ kwageretio na njĩra ciothe ũrĩa angĩũragwo gũkĩrema, mwana ũcio Ngai akĩmũteithia. Nĩ mwaiguanire na mũthuri waku nĩ getha mũgũre mwana ũyũ kana mwana ũyũ athiĩ? Ĩĩ tondũ ndingĩkĩmũrehe gũkũ atetĩkĩrĩte. Nĩ kũgũra ĩ kana nĩ kũneo? Nĩ kũneo, ndikuga nĩ kũgũra nĩ kũneo. Ndaneo mwana ũcio rĩ, ndaneo mwana ũcio rĩ, nĩonire nĩ wega, no thutha-inĩ nĩ tondũ ena mũtumia ũngĩ na ciana rĩ, akĩona mwana ũyũ ndagĩrĩ, ndagĩrĩire. Rĩu ona acarĩtio ũrĩa angĩrutwo muoyo, Ngai akĩrega nake. No ũmũthĩ ũyũ mwana ũcio nĩwe ũrathĩnĩka na okorwo nĩ gũthiĩ arathiĩ kũrĩmia, rĩngĩ nĩ egũthiĩ akaga kĩbarũa kĩu, gĩtũti akĩrarĩra. Thĩna ũrĩa mũnene okorwo nĩ gwĩteithia no ndĩteithirie haha tondũ ndihota kuuma na mwana ũyũ nĩwe ũndeithagia, ũguo niĩ ndĩna thĩna. Ũrĩa njetereire Ngai eke naniĩ ũrĩa ekwenda. Ũgĩteithagia na njĩra ĩrĩkũ? Njoyaga tũcuku twĩ ha- tũ- tũka- tũkaria mbagi twĩ haha he mwanake ũkaga ngamwĩraga athiĩ akanjarĩrie nĩgetha nyone cia gwĩteithĩria ĩĩ nĩtuo tũtũ Ũtũhũthagĩra na njĩra ĩrĩkũ? ndarũraga ngara thĩ tũtũ Ngara haha thĩ, ngoywo magũrũ, ngakinyithio hau thĩ, ngeteithĩria hau thĩ, ndeteithia rĩu tũgacoka tũgakoywo, gagatwarwo kĩoro. Mwanake ũkoragwo ũkĩmwĩra nĩ twagwĩka atĩa? Mwanake ndĩmwĩraga nĩ twagwakia mwaki. Tondũ ndũngĩmwĩra nĩ twagwĩka atĩa? Ĩĩ, ngona hena thoni kwĩra mwana ta ũcio atĩ nĩ cia gũthiĩra kĩoro. Ĩĩ. Kũguo o mũthenya ũhũthagĩra ta tũigana ũguo? Nĩ hũthagĩra twĩrĩ kana tũtatũ, kana rĩngĩ ngahũthĩra kamwe, tondũ rĩngĩ kana mũthenya ũngĩ ngaga kũhũthĩra, tondũ nĩ ngũkorwo itarĩ na gĩa kũrĩa, mũndũ ategũkĩrĩa nĩ egũgĩteithia, ngaikara ũguo, ĩĩ. Kwoguo ũngĩona he kanyamũ getagwo poti, ũngĩkona no ũkene? Ĩĩ, ĩĩ. Guys we will be buying for her some poti, na nĩ ngũkorwo ngĩra matha akũgũrĩre kaboti gatikoo ma kĩndũ magana matano. Kaboti nĩ kega o rĩrĩa ũrathiĩ na mbere gwĩteithia rĩ, ũrĩkaigaga o haha ũgeteithia. Nũ ũteaga? Nĩ mũirĩtu ũyũ. Mũirĩtu ũyũ nĩ agũteithĩtie mũno. Mũno mũno. Ona gũthambia nowe ũthambagia. tondũ ndingĩhota gwĩthambia ĩĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩaria nake hanini ĩĩ ti mũno ĩĩ akorwo agĩtũhe karũgano gaka hanini mũirũ bara bara ici cia kĩmũciĩ rĩ Mm. nĩ wauga nĩ gwakinyĩrĩre handũ mũthuri akĩanjia gũkũhũra ĩĩ na akũhũraga nĩ ũndũ wa mwana kwaga kũgĩa ciana na akĩngũtha mũno haha kũgũrũ haha angũthĩire haha ũguo ũgĩũka gũkĩimbĩra haha Kwaimbĩra haha rĩ, rĩu nĩguo thiĩte ũguo ndiũĩ kana nĩ ũndũ ĩno ndĩragĩkora, nĩguo thĩna ũcio ũkĩte rĩu ndiramenya kana nĩguo ũrĩtũmĩte nginye guoko, mwena ũyũ kũgũrũ gũkũ ndingĩhota gũthiĩ, ndingĩhota gũkinyũkia, ona kuma haha nĩ hakoragwo hena thĩna. na ndarĩ kĩndũ angĩndeithia, ona maĩ me harĩa na gĩkombe ndĩmwĩre anengererie ndangĩne, mũthuri rĩu? ĩĩ ndangĩne, ndangĩne, no ena mũtumia na ciana ciake, rĩu niĩ mahana kũhana ta ma matanyendaga, ona nĩanjũragia ũregaga gũkua wetereire kĩ? Tondũ nĩ arigagwo nĩ bata wakwa, tondũ akĩendaga ngue akorwo nĩ kamũgũnda ta ũyũ akĩendia, mũgũnda ta ũyũ ũrarĩ na mĩtĩ aratemire yothe arendia, niĩ ndanahe ona teni, ta rĩu ũguo twĩ hau ũguo, nĩ ndathire ũguo nginya ngĩnyitwo nĩ cukari. Rĩu ũmũthĩ ũyũ twĩ nawe, ndingĩhota kuuma haha ndĩtware ngathimwo cukari, na ndirĩ mũndũ wa kũndwara, na gũtirĩ ona ciringi angĩhe anjĩre atĩ thiĩ ngathimwo cukari, aca. Na ingĩmwĩra anjĩraga njĩre andũ aitũ. Andũ aitũ nĩ arĩkũ? Andũ aitũ nĩ nyina arimũ, na arĩa angĩ ngamera, magakorwo matirĩ na kĩ? Matirĩ na ũhoti. Rĩu rĩ, thĩna ũcio wothe ũkandĩa ũguo, na njikarĩte ũguo, reke njuge njikarĩte njetereire Ngai, tondũ ndirĩ na ũndũ ũngĩ, ndirĩ na otherwise, aca ndirĩ na ũndũ ũngĩ. Na rĩu Mathare, nĩ twagũkora ũikarĩte haha gĩtĩ-inĩ, thĩiniĩ wa maũndũ marĩa ũragerera nĩ tũraigua nĩ ũhoro mũritũ mũno, nĩ ũthiĩte thibitarĩ rĩngĩ ũkarorwo? Rĩu rĩ, Ndithiĩte tondũ ngũgĩthiĩ ndwarwo nũũ? Ngũthiĩ thiĩ na kĩĩ? Ndikĩrĩ na mbeca cia gũthiĩ, ndirĩ na mũndwari. Nĩ waigua mwana ũcio akwa nĩ athiĩ, akwa nĩ athiĩ ona ibuti, nĩ kũremia aremagia. Ona ibuti, no one na twana twĩrĩ, ũyũ nĩ mũtumia wake, nĩwe ũndeithagia. Nĩ ikũigana cia kũrĩa na cia kũnjoya ndware thibitarĩ? Rĩu niĩ ngaikara njetereire Ngai tondũ ndirĩ na ũndũ ũngĩ ingĩka. Ĩĩ. Na wauga kwĩ kwĩ operation wekirwo, Ĩĩ. ciarĩ nĩ operation cigana na tũtware na mũtaratara ũtwĩre nĩ ĩno ya mbere na ĩno ĩngĩ, ciarĩ ya mbere yarĩ ya kĩ? Nda no nda tu, ya o no nda tu yagĩte nguũthĩ, ngĩthiĩ ngĩkwo operation, ndekwo operation rĩ, Ndaima na kũu thibitarĩ ndoka gũkũ rĩ, ndegĩtumũkĩra gĩtumũka nĩ ũndũ nderirwo nĩme, na ihinda rĩakwa rĩtiakinyĩte rĩa gwĩka atĩa, tondũ nderirwo ndĩraikara thĩ nĩgetha ndĩe indo njikarĩte thĩ, ngĩrwo njoe icembe nĩme. Nĩ mũthuri rĩu? Ĩĩ. Rĩu thutha wa kuoya icembe kwĩgũmĩra ndegĩtarũka na thĩiniĩ. Ndatarũka, ndatarũka na thĩiniĩ rĩ, ndatigarĩte o kanua gaka ka haha ka igũrũ, nĩ mara mothe magĩũka. Ngĩ- Rĩu ngĩteng'erio thibitarĩ kwanja nde- nĩ nĩ ya Samaria, ngĩtwarwo thibitarĩ Naikuru, ngĩthiĩ ngĩthĩnjwo rĩngĩ, ngĩtwarwo thiota. ngĩthĩnjwo ngĩcoka gũkũ, kuma hau ndirĩ ũteithio ũngĩ nyonete, nake Ngai akĩndeithia nduma icio itiatumũkire rĩngĩ, aca, ndirĩ thĩna ũngĩ ndacokire ngĩona wa nda, rĩu tiga nĩ mathĩna macio manyitĩte, akorwo nĩ ta kũhũrwo kũu, akorwo nĩ ta ng'aragu ĩyo, akorwo nĩ kwaga ũteithio ta ũcio wa gũcoka thibitarĩ tondũ nĩ njagĩrĩirwo nĩ gũcoka tondũ ona kiriniki nĩ ngĩandĩkĩirwo ngũthiĩ thiĩ nakĩ. ndirĩ kũndũ ngũthiĩ, niĩ ngaikara ũguo, rĩu niĩ haha ndĩ ndĩna thĩna mũingĩ mũno, itoĩ atĩrĩrĩ, ũngĩngi ũkũnginyia kũ, kana ũkũndigĩra kũ, ĩĩ. Kuga ndũhotaga gũthiĩ, na ndũngiuma haha ũrĩ. Ndĩteithagia o haha, haha haha ndĩ. Na nũ ũkũroraga? Ndakwĩra nĩ mũirĩtu ũcio wa mwanake ũcio aumaga o kũrĩa makomborete agoka nĩwe ũkaga kũndeithia haha. Nĩ mwanake ũrĩa ũyũ waku? Ĩĩ ũcio rĩu. Kairĩtu gaka ge gũkũ nĩ kairĩtu ka mwanake waku? Ĩĩ ũyũ wĩna twana tũtũ twĩrĩ. Ĩĩ. Na nĩ akwendete mwanake ũcio? Ndamenete tondũ korwo nĩ amenete rĩ, ona ũguo athiaga ihuti akandehera kĩndũ ingĩrũma rĩ, ndangĩhe. Rĩu kana nĩ anyendete kana ndanyendete rĩ, no nginya andeithie tondũ ngũgĩteithio nũ? Na aga kũndeithia rĩ, ngaikara? Ĩ. Na na Martha he maũndũ ũkũgwetete harĩa mbere tũtanambia interview ũmũthĩ, gwatuĩka atĩ he andũ mamwĩrire atĩ mwana ũyũ mamwĩrire we wĩ wa kũgũrwo. Nĩa mambirie na maũndũ maya? Nĩ ũyũ, ona nĩ andwarĩte gwa cibũ, akiuga njoe mwana ũyũ ndwarĩre andũ aitũ we ti wa ti wake na niĩ ngiumĩra mwana ũyũ ndegũthiĩ mwana ũyũ no wakwa nĩ tondũ niĩ niĩ ndĩna ndĩnake rĩu thĩna mwana ambĩrĩirie handũ harĩkũ nginya ona gũthoma mwana ũcio ndathomire na njĩra ĩrĩa mwana agĩrĩirwo nĩ kwĩ- nĩ gũthoma akinyire eight na akinyire na thĩna ĩĩ hau amenya nĩguo ti waku rĩ nĩguo anjirie kũra- gũkorwo ena kĩũndũ ũũ. Mwanake waku anjiri kũhana atĩa rĩrĩa amenyire we ndũrĩ nyina wa biũ? Nĩambĩrĩirie kwamba kũreta ekũrehe thĩna nginya akoigaga nĩegũthiĩ gũcaria nyina, nyina aragĩthiĩ kũmũcaria kũ? Ngakĩmwĩra kũrĩa ũĩ kũngĩcario rĩ, akorwo nĩ mwana wa kũgũrwo nĩkũheanagwo maratathi. Nyũmba ĩno yakwa ndirĩ handũ ngũrigĩrĩrĩirie, thiĩ kuo ũrore kana he iratathi ũkuona rĩrĩa ngũgũrĩte narĩo. athaici acio marakwĩra ndũrĩ wakwa rĩ, mathiĩ makuonie mami wa, mami wanyu. Nĩ athire ũguo, nĩ athiĩte ũguo kinya akona atĩ, akĩonanga tarĩ nĩma nĩ ũndũ wa maheni. No kĩrĩa ekĩte, gũkũ gũka ndokaga nĩ hinya mũno. Nĩ hinya nĩ nĩ ninaga ona mweri ona hakuhĩ mĩeri ĩrĩ itarĩ ndamuona na maitho. No mũirĩtu ũyũ no ekaga atĩa? No okaga gũkũ. Rĩu-rĩ, reke njuge mwanake ũcio ndamenete tondũ korwo nĩ amenete-rĩ, ona mũirĩtu ta ũyũ ndangĩmwĩra oke kũndũ kũrĩkũ? Oke kũndũ gũkũ. No ngiuge nĩ amenete? Ndamenete tondũ ndandekereirie. Tuge matha wĩ na mwana, ũcio nĩ mwana waku. Ĩĩ rĩu njuge nĩ wakwa-rĩ, ona akorwo nĩ aingatirwo-rĩ, tondũ nĩ aingatirwo na nĩ arathiĩte handũ agakinyĩrĩrwo kinya akanjĩraga ndirĩ nyina. Rĩu ndanjĩra ũguo rĩ, njĩke atĩa? Hatirĩ ũndũ ũngĩka. Ingĩka atĩa? Ngaigua kũiganĩra. Rĩu ũrĩa itoĩ kana nĩ agathiĩ ũguo angarũrũke, kana aregaga gũka hihi harĩ na ũndũ akoragwo atuĩte na ngoro yake, niĩ ndiũĩ. Tondũ kwĩ hĩndĩ anjĩrire angĩkoimagara na thome ĩyo gũkũ ndagacoka. Rĩu githĩ ndakiumagarire? Nĩ ma ndokaga. Mũndũ ũrĩa okaga nĩ mũirĩtu ũrĩkũ? Nĩ mũirĩtu ũyũ. O na ingĩmũhũrĩra thimũ. na ingĩmũhũrĩra thimũ ndĩmwĩre oka ndangĩũka rĩu rĩ niĩ ndiũĩ ndiũĩ ũrĩa akoragwo atuĩte ndiũĩ rĩu niĩ njikaraga mũndũ wĩna mwana mũndũ ũtarĩ tondũ mwana ta ũyũ angĩkĩoya magũrũ athiĩ kwao ore athiĩ kwao rĩ na ũrĩa arege gũka rĩ ngĩrĩ na mwana niĩ no njuge ndĩna mwana? Kũigua kũhenia gũikara he Ngai. Ĩĩ. Ngai ena gĩtũmi kĩa maũndũ maya mothe kũhanĩka. O ũrĩa ngwĩrire harĩa mbere Martha, nĩ njũĩ nĩ wendire mwana na Ngai, Ngai ena gĩtũmi kĩa maũndũ maya mothe. Na nĩ ngwenda gũkũria kĩũria kĩngĩ, ũyũ baba wao rĩ nĩ akũrĩte akĩmwenda nĩ amwendete ndamwendete tondũ korwo nĩ amwendete rĩ ndangĩmũcĩrĩria andũ mamũrage aca ndamwendete tarora gĩcicio kĩrĩ rora gĩcicio kĩrĩ twarũgamĩte hau nja na mwanake ũcio agũthire gĩcicio kĩu na tarimbo tondũ nĩ ndahingire na njendaga gũka gũtemanga mwanake ũcio ndahingire hau tũrũgamĩte harĩa gũthire gĩcicio kĩu na tarimũ nĩgetha one ũrĩa egũthitanga mwanake ũyũ nĩgetha eke atĩa anyitwo. No Ngai rĩ, Ngai akĩruta ũira wake. Rĩu rĩ, niĩ ndingiuga nĩ amwendete, ndamwendete ona hanini, aca ndamwendete. Tondũ akanjĩraga atĩrĩrĩ, akoiga atĩ reke nginye ciana ciake, rĩu rĩ kĩrĩa ũngĩka rĩ ona korwo wakua rĩ no wega nĩ getha tũgae indo irĩkũ? Nĩ getha tũgae mũciĩ. Ngakĩmoria niĩ rĩ kĩrĩa ngirĩrĩirie nĩ kĩĩ? Nĩ wĩra wa moko makwa? Niĩ mũrakĩenda ngĩkue ngĩthiĩ kũ? Rĩu rĩ, reke ngwĩre nĩ njikarĩte haha na thĩna mũingĩ. Ndikarĩte nĩ ũndũ wa kwendwo, no njikarĩte nĩ ũndũ wa kwaga ga gwĩka. Ndikĩrĩ kwa baba, ndikĩrĩ kwa maitũ, ndirĩ mũrũ wa maitũ, aciari akwa nĩ magĩkuire. Ngũgĩthiĩ kũ? Nĩ ngũiganĩrwo nĩ gũthiĩ gũikara kuo ũyũ? No njiganĩrwo? Rĩu rĩ, o na kwĩna ruo rũu ruothe ngakirĩrĩria ngeterera Ngai eke na niĩ ũrĩa ekwenda. Matha, matha. Ngĩenda wĩhe hinya, wĩhe hinya tondũ Ngai ena gĩtũmi kĩa maũndũ maya mothe kũhanĩka. Na kũrĩra nĩ kwega tondũ nĩ kũninaga ruo, maithori mau ũkoretwo ũhingĩrĩirie, gaka nĩ kahinda kega wa mm. kũmaruta mwĩrĩ mm. tondũ the more ũramaruta mwĩrĩ mm. nĩguo ũgũthiĩ na mbere ũkĩhonaga nĩguo ũguo akorwo wĩna kaũndũ ũraigua kĩ ngoro-inĩ yaku hingũka matha warie ũtwĩre maũndũ mothe marĩa ũkoretwo ũkĩgerera nĩ marĩa ngereire nĩ maya ma ng'aragu kwanja ng'aragu nĩyo ndĩ na thĩna nayo mũno tondũ nĩ ndĩrakinyĩrwo kinya ngakomaga itarĩ kĩndũ ndĩte na itarĩ kĩndũ nyuĩte ngakoma Mũthuri ũyũ nĩ hau ona angĩkorwo ena mbia, ndĩmũhoe ona angĩkorwo nĩ kũrwara ndĩ mũrwaru, ndangĩ, rĩngĩ nĩ hinyĩrĩrĩkaga nĩ kwaga, nĩ kwaga mbeca ona ya kũgũra ndawa ya cukari, rĩu ngahinyĩrĩrĩka makĩria. Rĩngĩ ngatũ ngahũrĩra ũyũ ngamwĩra ĩka ũguo ĩ, ũndũmĩre onakorwo nĩ ciringi ikũmi ĩ, ngũre o ndawa cia mũthenya ũcio, cia mũthenya ũmwe. Reke njuge sister yakwa nĩ andũmagĩra na ngathiĩ ngagũrĩrwo ndawa na ngoka na nganyua. No ndirĩ handũ hangĩ ngoragwo ndĩrĩgĩrĩire, aca ndirĩ. Niĩ njikarĩte na thĩna ũcio ũrĩa itoĩ kũrĩa ũkũnginya. Ndirĩ handũ ndorete igũrũ, ng'aragu kwanja ĩyo nĩyo ĩkũnina. Ndingiuma haha akorwo nĩ gwĩteithia ndĩreteithia mwana ũcio nĩwe ũrutaga wĩra ũcio wothe. Martha nĩ ngũria kĩũria kĩngĩ tũgĩthiaga na mbere, mũgũnda ũyũ wagũrirwo nũ? Wagũrirwo nĩ mũthuri waku ĩ kana we wĩna share haha? Niĩ ndirĩ na share haha tondũ ingiuga tondũ Mbeca nĩ niĩ ndathũkũmĩte no rĩrĩa mĩgũnda ĩno yarutirwo yambĩrĩirie kũhatwo no mũthee ũyũ ekire atĩa? Okire na akĩandĩka rĩtwa rĩake ingĩkiuga nĩ wakwa atĩa? Ti waku nĩ kuonania nĩ wake. Nĩ wake. Rĩu rĩ ona maũndũ marĩa mothe areka rĩ ndareka tondũ ndirĩ handũ. Maũndũ marĩa mothe areka rĩ, nginya akanjũragia atĩrĩ, wona ingĩkũgera ngero rĩ, ingĩũrio nũ? Ndũrĩ nyũkwa, ndũrĩ thoguo, ndũrĩ mũrũ wa nyũkwa, ũngĩteithio nũ kana ingĩũrio nũ? Ngakĩmwĩra ndĩ wa Ngai na thirikari, ona aya makĩrĩ oho, tondũ rĩrĩ, gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mũndũ wao. Rĩu rĩ, reke njuge nĩ ngereire maũndũ maingĩ na nĩ ndĩragerera maũndũ maingĩ tondũ mathĩna no ndĩrakorwo ndĩna maingĩ. Rĩu rĩrĩa ũrarĩa rĩ, kĩndũ gĩa kũrĩa tuge rĩrĩa ũrenda kũrĩa wauga kũrĩa nĩ ũthumbukaga mũno, nũũ ũkoragwo agĩkũrehera rĩngĩ kĩndũ gĩa kũrĩa tondũ we nduumaga haha rĩngĩ? Mũirĩtu ũyũ rĩ, mũirĩtu ũyũ rĩ, no oke rĩngĩ akorwo nĩ kanyamũ aruga rĩ, nĩ ekũndehere ngarũma. Rĩu rĩ, na irio iria niĩ njagĩrĩirwo nĩ kũrĩa rĩ, nĩ ũrona ta icio tũkũrĩaga haha, ndiagĩrĩirwo nĩ kũrĩa. Njagĩrĩirwo nĩ kũrĩa mboco na manyeni, yani indo cia ngirini. Rĩu rĩ, ndĩrarĩa ndute kũ? Rĩu rĩ, ngathiĩ ũguo ngathiĩ ngĩhinyĩrĩrĩkaga, ngĩhinyĩrĩrĩkaga no Ngai arĩ o na hinya, ndĩraga Ngai kĩrĩa ndarĩa agakĩrathima, tondũ ndirĩ kũndũ ndĩhota gũthiĩ gwĩcarĩria. Ũkomaga kũ? Niĩ ngomaga mwena ũyũ na haha he kanyũmba ngomete haha rumu ĩngĩ ĩ haha, Nakuo nake akomaga rumu ĩngĩ ĩ haha, na hingaga ndikae gũthiĩ kũiya. Ndũkaiye kĩ? Ndimenyaga kĩrĩa ahingagĩrĩria, tondũ ona angĩkorwo nĩ kĩndũ agũra gĩa kũrĩa nĩ athiaga akahingĩra kũu akarĩra kuo, niĩ ngarara ũguo. Kũguo nyũmba ĩno He nyũmba hingĩte nĩgetha ndũkaingĩre. Ĩ he nyũmba hingĩte haha, rĩu harĩa ngomete kuma harĩa ngomete ti ha no no rumu ĩyo, aikaraga ahingĩte na kuburi nĩgetha ndikae kũiya. Na nĩkĩ ũraiya? Niĩ ndimenyaga kĩrĩa augaga nĩ ngũiya, tondũ kĩambĩrĩria gĩake gĩa kũhinga augaga atĩ kwĩ mbeca citĩkaga kuo ngathiĩ ngarogota. Rĩu nĩguo ambĩrĩirie kũhinga nyũmba ĩyo nginya ũmũthĩ ũyũ, atigaga amĩhinga nĩgetha ndĩkae gũthiĩ kũiya. Mĩaka ĩigana rĩu? Rĩu ona ndingĩhota gũtara njuge nĩ mĩaka ĩigana tondũ. Akoretwo akĩhinga nyũmba ĩyo? Akoretwo akĩhinga nyũmba ĩyo, ndĩagĩte mĩaka twendi. Akĩhinga akĩhinga for twenty years? Ĩĩ itarĩ ndatũ, kwanja ta rĩu ũguo kwanja, kuma rĩrĩa njĩrĩga gũtonya nyũmba ĩyo, ndĩna mĩaka ikũmi na mũgwanja. hau We, ngĩkĩra haha atĩ ndathiĩ gũtonya gwake aca ta kana gwĩ kĩndũ gĩ kũu ngũthiĩ njoe hatirĩ ndingĩtonya Martha kĩrĩa ũrenda mũno mũno mũno nĩkĩ nĩ irio ĩ nĩ mũthuri waku gwĩka atĩ kwoerwo ikinya ĩ kana kĩrĩa ũrenda exactly nĩ kĩĩ? Matha wĩyarie. Niĩ ndĩrenda gũteithio tu niĩ, niĩ ndirĩ na bata na mũndũ na ndingĩenda mũndũ one ũru. Tondũ rĩrĩ, mũndũ angĩona ũru, githĩ ndũrĩ mũhoi Ngai? Ũngĩhoera mũndũ ũru rĩ, ũru ũcio githĩ ndũgũgũcokerera? Niĩ kĩndũ kĩrĩa ndĩna bata nakĩo, korwo ndũnakũa nja ũteithio wa kwĩruta haha, nyume ngeteithie harĩa nja nĩgetha mwana ta ũyũ ahurũke kuoyaga thĩna haha no ngene. Ingĩona irio cia kũrĩa no ngene njeterere matukũ marĩa Ngai ekũnjiga thĩ akorwo nĩ ndawa ta icio cia thibitarĩ cia thibitarĩ kana gũthiĩ thibitarĩ. Ingĩona ũrĩa ingiuma haha thiĩ thibitarĩ no njigue ngenete tondũ kũu nokuo ũteithio wakwa ũngiuma. No niĩ ndikwenda mũndũ one ũru, nĩ agacirithio nĩ Ngai, nĩ agacirithio nĩ Ngai, tondũ rĩrĩa ndarĩ hinya rĩ, rĩrĩa ndahotaga gũthũkũma rĩ, ũĩ ndarĩ mwende, no rĩu tondũ ndirĩ ũndũ ndĩhotagĩra rĩ, ndirĩ kĩene. Rĩu. Mbere mũthuri nĩ akwendete? Anyendete rĩrĩa ndarĩ na indo cia kũrĩa ndahotaga gũthũkũma na ndathũkũmaga indo ciakwa agĩtwaragĩra mũka. Nĩwanyita? Ta kĩ? Ahikanire mwaka ũrĩkũ rĩu we? Ũrĩkũ? Ũcio ũngĩ? Ĩĩ mũtumia ũcio ũngĩ. Ũcio ũngĩ no, nĩ wa tene nĩ, nĩmatiganĩte, agĩcoka agĩcoka mũciĩ, rĩu niĩ ngĩhika ndiamũkorete. Nĩakwĩrĩte kana nĩakoragwo na mũtumia ũngĩ? Aca. Ĩĩ. wacokire kumenya rĩ ndacokire kumenya thutha mutheri ĩĩ ndĩkĩtie gũikara ĩĩ mutumia rĩrĩa acokire muciĩ ĩĩ na rĩrĩa wamenyire eh, ena mutumia ũngĩ rĩ wamwĩra augire atĩa rĩu hau rĩ ona nda- a- ndamenya ena mutumia ũngĩ rĩ na nĩ njũkire na ndaikara rĩ ngũgĩcoka njĩke atĩa ingĩka atĩa niĩ rĩu ngĩgĩkindĩria, ngĩkiuga reke thũkũme indo ciakwa ĩ, angĩkaigua nĩ akandiga nĩ agacoka oke rĩ, niĩ nĩ ngatigwo ndĩ ha? Ndĩ hakwa. Rĩu ndagĩthũkũmaga indo akoya agatwara, ndathũkũma indo akoya agatwara, ngĩtigwo ha na mũthĩni. Rĩu ndirĩ kĩndũ ndĩ, tondũ akorwo nĩ mũgũnda ta ũcio, mburoti ta icio, nĩ endirie. ndirĩ kĩndũ ingiuga ũteithio wakwa nĩ ũrĩkũ nĩ to gweterera Ngai, ĩĩ ingiuga ndĩna kĩ niĩ, rĩu korwo nĩ nyone ũteithio okorwo nĩ thibitarĩ nĩguo mũtirĩ mwaria na mũtumia ũcio wake? Nĩtwaranagĩria ona tũtirĩ twarumana aca ona tũtirĩ twarũa no marĩa ngeragĩrio rĩ nĩ maingĩ.

Na rĩrĩa ndarĩ na hinya, ciana icio nĩ niĩ ndathomithagia. Hmm? No rĩrĩa ndagi- ndagire hinya, gũtirĩ mũndũ ũngĩhe ona maĩ ma kũnyua. Hatirĩ. Ndĩraria ũguo ngĩmenyaga atĩ ũcio nĩ cira ona ingĩcira mbere ya Ngai, itangĩcirithio, kana itangiuga itangĩrwo atĩ nĩ kũhenania ndĩrahenania, tondũ ndĩraria ma ĩrĩa ĩ thĩinĩ wakwa. Gũtirĩ mũndũ ũheaga maĩ ona maĩ ma kũnyua. Aca. Wauga gũkĩra nĩ thĩna. Gũkĩra nĩ thĩna. Nĩ ndona ũgĩtambũrũkia guoko gũkũ. Gũkũ. Gũkũ nĩ hinya tondũ ona gũtingĩkĩra hau ũguo. Ndingĩhota kwĩyoha na gĩtambaya ũrĩa mũtumia eyohaga gĩtambaya. Ndingĩhota kuoya nguo. Nĩ kuma haha? Kuma haha guothe ũguo. Ũgacoka rĩu kũgũrũ gũkũ nakuo rĩu gũkũ nĩkuo kũru mũno. Gũkũ nĩkuo kwambĩte kũrwara. Rĩu gũkũ gũtituraga mũno ta gũkũ, rĩu mwena ũyũ nĩ ũkoragwo wĩ na thĩna mũno, ndingĩhota kuma, ndingĩhota gũkinya harĩa, ndingĩhota atĩa, tene nĩ ndathiaga na mĩtĩ ĩrĩ, rĩu ndingĩhota, ndithiaga nayo, tondũ ndingĩhota, tondũ nĩ wamenya mũtĩ ũrĩa ũkĩharũkagio haha, nĩ ngũkĩhota, nĩ ũndũ wa guoko, gũkũ kũmwe rĩ, kũgũrũ gũkũ rĩ, nĩ gũgũkĩhota, rĩu niĩ njikaraga haha, njikaraga haha, nĩ hinya mũno gũkũnyona atĩ kũigua atĩ nĩ ndĩrauma, niĩ ndiumaga, aca ndiumaga. Koguo matha thaa ici we wauga ũngĩheo gĩa kũrĩa no ũtwarwo thibitarĩ? Ĩĩ nyone mbeca cia kũgũra ndawa thiĩ ngũre ndawa. we wĩ sawa ĩĩ thiĩ thibitarĩ nyone ũteithio nyone kĩndũ kĩngĩnyumagaria ũguo nakorwo nĩ gũceracera haha nja na rĩngĩ yone ka wheelchair ĩĩ no ngene no ngene no nyone tu ũi narĩ nyone nĩ ndona ũtheri wa nja ndĩ nja ĩĩ Nĩ ũra- nĩ- nĩ ũramũtwara borithi ũkamũthita nĩ ũndũ wa gũkũ- kũhũra niĩ ndirĩ Mũthuri. ndamũtwara niĩ nĩkĩ ndirĩ ndamũtwara ndirĩ ndahota Mm, ndirĩ ndahota hatirĩ bata wa ndĩmũhenie ndirĩ ndahota ndũrĩ wahota kũmũtwara borithi aca ndirĩ ndahota kũmũtwara borithi Na Nda- nĩkĩ matha niĩ ndiũĩ niĩ ndiũĩ koguo rĩrĩa agũtihirie wendo ahotire kũmũtwara niĩ ndiahotire kinya ona gaka nĩ kahiũ Niĩ ndiamũtwarire. Na gĩtũmi gĩa gũkũhũra gũkũ guothe endaga akũrage. Ĩ njehere ĩ kana nyume gũkũ thiĩ. Na rĩu ngakĩrigwo atĩrĩ ngũgĩthiĩ kũ? Ĩ ngũthiĩ kũ? Ndingĩiganĩrwo nĩ gũthiĩ gũthĩnia nyina irimũ. Ndingĩiganĩrwo. Imekuwa story ya kuhuzunisha sana ya mama na. kile kitu ambacho anahitaji kana kĩndũ kĩrĩa angĩenda Martha nĩ auga we o kaũndũ angĩenda nĩ angĩona ka wheelchair no akene, angĩona mbeca cia kũmũtwara thibitarĩ no akene, tondũ harĩa akinyĩte nginya gĩa kũrĩa, nyũmba ĩno nĩ thĩna. Mũthuri wake kĩrĩa akoragwo etereire nĩ mathaa ahote ahurũke nĩgetha we oke endie mũgũnda ũyũ marĩe na bamĩrĩ yake ĩyo ĩngĩ. Nĩagĩire ciana mũgwanja, thutha wa kuona atĩ Martha ndangĩona, ndangĩgĩa ciana. Nĩ story ya kĩeha mũno na nĩ story ya kũmakania mũno na nĩ story ya yakorwo ĩkĩngua mũno emotionally kana ndiũĩ ingiuga atĩa. Kwoguo ĩkorwo wĩ harĩa na nĩ ũraigua atĩ wĩna kĩndũ ta wheel chair no wende kũ donate kwĩ matha nĩgetha ahote kumagara. Mamu angĩkorwo nĩ gwĩteithia eteithagio haha, nĩguo matha? Akorwo nĩ gwĩteithia eteithagia haha. Angĩkorwo nĩ maũndũ ma nyũmba ona ndahotaga gũkĩra ona ndangĩka ũndũ haha nĩ kairĩtu ke haha kamũteithagia. Kairĩtu gaka nĩ karĩa kahikirwo nĩ mwana ũrĩa atwĩra nĩ kũmũ adopt amũ adopt ire. Na mwana ũyũ rĩrĩa akinyĩrĩire handũ akĩmenya kana akĩrwo atĩ arĩ wa kũgũrwo kana kũ adopt wo nĩ anjirie kũmena mathaa. Nĩ anjirie kũ create matharaũ na thikũ ici ona ndokaga gũkũ okaga gũkũ na mathitũka, rĩmwe nĩ aroka, rĩngĩ akaga gũka. Angĩkorwo wĩ hau na nĩ ũraigua wĩna ũteithio kwĩ matha, nĩ tũgũkorwo tũkĩheana namba ĩno ĩ haha screen-inĩ citũ, tuĩke a kũhũra thimũ, ũke ũmũteithie na angĩkorwo no wende kũmũcerera, namba citũ ci hau, tũhũrĩre nĩgetha tũkũrehe gũkũ mwena wa Njoro. Ngai amũrathime mũno na thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gũtwĩrorera na andũ arĩa othe matuĩkĩte a gũ subscribe nĩ tũmwendete mũno. Martha ndiũĩ kana wĩna ciugo cia mũico maybe ũngĩtwĩra nĩgetha tũkĩrĩkĩrĩria. Rĩu rĩ, niĩ ndirĩ na ũndũ ũngĩ ingiuga niĩ no ũteithio ngwenda. Ĩĩ nyonia ũteithio na mũrathimwo nĩ Ngai nĩ tondũ wa kumagara na gũka. Ĩĩ rathimwoi nĩ Ngai mũno. Nĩ tondũ wa kwĩĩnjiria na mũgoka. Ĩĩ. Thengiũ mũno matha. Ĩĩ. Marĩtwa maku ũtwĩrire wĩtagwo atĩa? Hannah Njeri. Ya Hannah, namba ya Hannah Njeri ĩ hau, tuĩka a kũmũhũrĩra na ũmũmĩrĩrie nĩgetha ũmũhe kĩndũ gĩtagwo hope maica-inĩ maya tũraikara tondũ the more tũramwarĩria the more ekũgĩa hinya. tumĩte Nairobi na tũgakinya gũkũ mwena wa Njoro, na ti ndiuma thabarĩ hũthũ, yuma thabarĩ ndaihu mũno, na rĩrĩa angĩkorwo wĩ hau na wĩna story o yothe ũngĩenda gũtũhe, tũhũrĩre namba citũ icio cira run harĩa screen -inĩ, na nĩtũgũtuĩka a gũka. Ngai amũrathime mũno, na thengiũ mũno nĩũndũ wa gũtwĩrorera. Love that you show me. Yes, that. I cannot take it for granted.